שכוח פארן צוריקקומען פאר נאך א שמועס, איך וויל ארומרעדן די נושא פון וויפיל איז עס די שולד פון עלטערן, און קלאר איך קום מיט מיין פערספעקטיוו, איך בין אויפגעוואקסן חסידיש, מיינע עלטערן זענען געווען בעלי תשובה באט זיי האבן מיך געשיקט אין היימישע מוסדות, איך בין אויפגעוואקסן חסידיש, איך בין געגאנגען אין זייער גוטע ישיבות, צו ר' משה גרין, איך האב מיך געדרייט מיט גוטע אידן, און פארט איך האב געמאכט טשעינדשעס וואס איך האב געמאכט, און ס'איז שווער צו דענייען, און איך גיי נישט דענייען, אז א גרויס חלק דערפון איז געווען, איך האב געבלעימט מיינע עלטערן. איך האב זיי געבלעימט פאר דאס, איך האב זיי געבלעימט פאר יענס. און ס'קען זיין יש דברים בגוי. ס'קען זיין אז זיי האבן טאקע געטון זאכן וואס ווען זיי טוען ווען אנדערש וואלט עס געווען. מיין דעסיזשן מעיקינג אביליטי איז געוואלט געווען גרינגער און בעסער כהנה וכהנה. און די אמת איז אז ס'איז א קאנטריביוטינג פעקטאר. ס'איז זייער וויכטיג, איך האב שוין געמענטשענט פריער, אז ווען מ'דילט מיט א לאס פון א טאטע אדער א מאמע דארף מען זיין סיי רעאליסטיש, און סיי זיך, אין ענגליש זאגט מען lean in, אריינצונעמען אין זיך די די נעטשרעל ווילן וואס מענטשן האבן צו פארגיטיגן און הייליג מאכן די עלטערן זייערע, יא, אחרי מות קדושים אמור. פארוואס זענען ביידע וויכטיג? ווען מען וויל געדענקען. א טאטע אדער א מאמע אין א אמת'ע וועג זאל מען נישט אוועק זאל מען נישט באהאלטן אדער אוועקווישן די זאכן וואס האט געברענגט די געוויסע ענקזייעטיס און פעינס און פיין וואס מ'איז דורך צווישן זיך בינו לבין עצמו בינו לבין. אביו ואמו און בינו לבין קונו. עס האט א אמת'ע אימפעקט אין לייף. סאו אויב ווישט מען עס אוועק און מען מאכט עס כאילו נאר וואס מיין טאטע און מאמע זיי האבן מיך אזוי ליב געהאט. איך פארשטיי נישט, צען יאר צוריק האסטו געזאגט עפעס אנדערש. און וועגן דעם האט מיין ווייב געליטן און וועגן דעם האבן מיינע קינדער געליטן און וועגן דעם האט מיין דזשאב געליטן וכו' וכו' וכו'. מצד שני אבער. ווען א טאטע אדער א מאמע גייט אוועק, איז איז עס וויכטיג צו עמברעיסן, צו ארומנעמען, צו אויף זיך אויפצומאכן אז זיי האבן געהאט א לעבן וואס האט וואס איז געווען ווארטי, עס איז געווען א גוט לעבן. פארוואס? אזוי האט די אייבערשטער געמאכט די היומען קאנדישאן, ס'איז וויכטיג פאר אונז צו האבן היראוס, און די וויכטיגסטע היראו פאר אונז וואס אונז קענמיר האבן איז אונזער טאטע און מאמע. אזוי איז די פאקט, אזוי די מציאות. סאו פאר מיך, און איך כ'זאג מיך וועגן איך קום מיט מיין עקספיריענס, מ'גייט נישט פון א. אין דזשענערל גייט מען נישט פון אויפוואקסן אין חסידישע שטוב, יא ס'איז געווען בעל תשובה, חסידישע מוסדות און גוטע ישיבות, און מען מאכט די טשעינדזשעס וואס איך האב געמאכט, צו אנטלויפן פון גאנץ אידנטום, גאנץ אידישקייט, אנעם אריינלייגן בלעים פאר עלטערן, און איך זאג עס פאר מיך, און איך האב שוין גערעדט מיט גענוג און נאך מענטשן, יוזשעלי איז דא דארטן צו בלעימען. די זאך איז אבער זייער אסאך מאל איז עס נישט בלעם, עס איז א אמת'ע זאך. א טאטע אדער מאמע געטון צו אן עוולה, צו זיי האבן געטון ראנג, צו זיי זענען געווען אווערוועלמד אין לייף און וועגן דעם האבן זיי געטון געמאכט געוויסע דעסיזשענס וואס האט ממש געווען ממש, דאס פארקערטע פון טויאלעס איז געווען ממש א שלעכטע זאך פארן קינד, זיי האבן נישט געקענט זיין פאוקעס, און אויב ווישט מען עס אוועק דעמאלטס איז די נעטשרעל זאך איז אז מען ריפיעט די מיסטעיק, וועגן ווער האט אונז אויסגעלערנט צו זיין א טאטע אדער א מאמע? אונזער טאטע און מאמע, סאו אויב עקנאלעדזשט מען נישט די זאך, די פעין, ווערט עס פארווישט. אויב אבער לעבט מען דערין א גאנצן טאג, ס'טוט מיך וויי, מ'האט מיך וויי געטון, וואס געשעט? מ'קען חרוב מאכן די גאנצע לעבן. איך פערסענעלי בין איך כ'האב משוגענע א משוגענע ברכה, איך בין געבענטשט אויף אן אופן וואס איטס אנפארמעבל, אז איך וועל קענען מאכן די אלע טשעינדזשעס וואס איך האב געמאכט, און איך בין געבליבן מיט א משפחה. אבער דאס איז נישט נארמאל. דאס איז נישט די נארמאל. יוזשעלי ווען א מענטש עמברעיסט די פעין וואס א טאטע אדער א מאמע האט געקאוזט, האט אנגעמאכט, קומט עס מיט זייער נעגעטיווע עקשאנס, וואס קיינער דארף מיך נישט גלייבן, קען רענצן חברים. מען קען רעדן צו מענטשן אין בית מדרש, מען קען קענסט רעדן צו עני עסקן וואס טוט אין די נושא פון גוטן אדער אדיקשן, אדער די אלע מינע סאבדזשעקטס אנפארטשענטלי וואס איז אזוי שטארק אין עקזיסטענט. וואס וואס רעד איך רעד איך דערפון וואס וויל איך ארויסברענגען? האפפולי רוב מענטשן וואס זעען די ווידיאו האבן נאך עלטערן. וואס לעבן יא, צו איינס צו ביידע. און די מציאות איז אז ס'איז זייער שווער אויפצוציען קינדער און נישט מאכן מיסטעיקס און נישט וויי צו טון די קינדער עט סאם פוינט, אויף אן אופן וואס אימפעקט די קינדער אויף א נעגאטיווע וועג אין שפעטערע יארן. און די זאכן קומען ארויף. און מען מאכט שלעכטע דעסיזשענס. מען דארף ביי זיך פרעגן, וויפיל איז מיין טאטע טאקע שולדיג? וויפיל איז מיין מאמע טאקע שולדיג פאר די דעסיזשענס וואס איך מאך יעצט? זייער אסאך קען זיין. עס קען זיין ס'איז זייער אסאך. אבער. אבער. אויב האט מען. אויב קען מען פרעגן די קשיא, קען מען גיין זוכן א תירוץ. אויב קען מען פרעגן די קשיא. און מען קען געבן די די ריזענינג די עקסקיוז די די די סיבה פארן מאכן די טעותים די סיבה פארן טוהן א שלעכטע זאך וואס וואס איז חוזר חלילה פון די מיסטעיקס און די טעותים און די שלעכטע זאכן וואס אונזערע עלטערן האבן געטוהן דעמאלטס קען מען אויך פרובירן צו זוכן א רפואה פאר דעם א תרופה וואס איז די בעסטע תרופה? נישט כעס, און אפילו אויך נישט רויע מחילה, רויע מוחל זיין, מוחל זיין מיט א פשטות, איך בין שוין דרייסיג, איך בין שוין פערציג, איך דארף מוחל זיין מיינע עלטערן. אויב איינער האט א טאטע און מאמע, איז די רפואה דערפאר איז. צו גיין צו די טאטע און מאמע און זאגן טאטי דו האסט אזוי און אזוי געטון פאר מיר און ס'האט מיך אזוי און אזוי געאימפעקט, ס'האט מיך שווער געמאכט די אמונה, ס'האט מיך שווער געמאכט די אידישקייט, איך האב נישט געקענט לערנען וועגן דעם, איך האב נישט געקענט טרעפן קיין דזשאב וועגן דעם, איך קען נישט אויסהאלטן מיין משפחה פאר דעם וכו' וכו'. און ס'געשעהט פון דעם איינס פון, יוזשעלי געשעהט פון דעם איינס פון צוויי זאכן, איך האב שוין גערעדט, די סיסטעם האב איך שוין געזאגט פאר זייער אסאך מענטשן, ס'געשעהט יוזשעלי איינס פון צוויי זאכן. אדער די טאטע און מאמע איז אזוי סטאק אין זייער אייגענע פעין אז זיי קענען נישט רעדן דערפון צו די קינד, און זיי קענען ניטאמאל זאגן איים סארי, זיי קענען ניטאמאל זאגן פליז זיי מיך מוחל פאר די זאך. אדער געשעט דערפון א מופת, א נס, אז די טאטע אדער מאמע מאכט זיך אויף און זאגט, wow, כ'האב נישט געוואוסט. און א טאטע און א מאמע ווילן נישט. מאכן צער פאר די קינד. געווענטליך ווען א טאטע אדער מאמע מאכט צער פאר א קינד, קומט עס פון אייגענע צער און עגמת נפש וואס זיי גייען דורך, און אויב גיבט מען זיי די אפערטוניטי צו איינזען די דעמעדזש וואס זיי האבן אנגעמאכט מיט זייערע עקשאנס אדער דעסיזשאנס, יוזשעלי, ווילן זיי איבערבעטן זייער אייגן קינד. איך האב עס שוין געזאגט פאר צענדליגע מענטשן, און ניין אוט אוו טען טיימס, דאס איז נישט קיין גוזמא, קומט דערפון א הילינג וואס די גרעסטע טעראפיסטן קענען נישט מאכן. און די הילינג איז ווען א טאטע אדער א מאמע איז עקנאלעדזשד פארן קינד, יא, איך האב דיך וויי געטון, זיי מיך מוחל. ס'איז וועלידעישן. ס'איז אלעס וואס מען גייט צו טערעפי פאר. ס'איז וועלעדעישן, ווינדיקעישן, איך ווייס, די אלע ווערטער, די אלע ווערטער וואס מען זוכט צו הערן. אדער, אנפארטשענעטלי איז דא, אז די טאטע אדער מאמע קענען עס נישט הערן. צו איז עס וועגן זיי זענען נארסיסיסטיק צו עפעס אנדערש. און מען ווייסט זיכער אז מען דארף מאכן א קלין ברעיק. און מען דארף זיך שטעלן אויף די אייגענע פיס, אבער די עיקר איז צו סטאפן בלעימען, די עיקר איז אוועקצוגיין פון די פלאץ ווי מען האט אן עקסקיוז, מען האט א תירוץ צו לייגן אויף א צווייטן, און גיין ווייטער אין לעבן מיט א קלארקייט, לייגן איין פיס פארנט פונעם אנדערן, זאגן מודה אני, איך בין דא, וואס קען איך היינט טון? צו שטעלן איין פיס פארנט פונעם צווייטן און טון דאס ריכטיגע זאך אין מיין לעבן. כ'האף אז דאס העלפט. שכוח פארן אויסהערן ביז אהער. לאמיר זען וואס די נעקסטע שמועס ברענגט.